ta hi hlometela um ku na vayingiseri vo hlayanyana la encindani va taka va fika va ku ncindani yona yi kwini ku a ncindani i le pulukwani mara siku rin'wana hi ta kuma nkarhi hi ta na yena la um na hi a ta kota ku va a vona ku hi tirha um eka mbangu wa njhani laha hi tirhaka koho ku pfa ku hundza na xitimela xi rhwele vana va titsakerile um se kutana vayingiseri va ta va ta vutisa van'wani va ni tisele xitiviso la a va ku ni xi hlaya se ni ku eye a ni hlayi xitiviso ni hlaye xin'wana vhiki leri nga hela e kasi munhu wa ko a ku nga twananiwanga na yena ku xi tivisiwa se switiviso swi tivisiwa le ka um tatana um maningi um hi ndlela yaleyo na le na hi sonta va na switiviso swa tikereke sweswo swa kutani se switiviso swin'wana na swin'wana leswi mi nga na swona loko mi tshika mi swi tisela hi swi hundzisela ka vanhu vo valavo hina e-e a hi na wona matimba ya ku hlaya switiviso hi ndlela yaleyo kambe hambiswiritano xiphemu xa vumbirhi lexi anongonoko afrika wa vulavula ka munghana lona fm wena ku wena nga yingisela u ri kona la gauteng mpumalanga north west limpopo na u yingiselaka u ndzeni ka movha we ya manyunyu u teka xiboho xa ku yingisela munghana lona Hlekani fm ha khensa swinene yimani hi kuma un'wana muyingiseri hi twa ku yena u angula a ku yini hi ndlela yo yoleyo nhlekani hi mamukeleli ka munghana lona fm kambe ke hi nga se angula yena a hi sunguleni hi twa lava nga rhumela ti-voice notes ku vona va ri yini hi sungula hi loyi hlekani lowunene butpet eh, hawa mina ni la ku teka leya timasipala ta la gauteni la um xivangelo xa ku va mid valley ku yi kumeka yi ri yona yi rhaniwaka kahle ka timasipala i mhaka ya ku yi rhaniwa hi d a se letin'wana ti rhaniwa hi macomrate leti um macomrate lamayani va tibyela ku wona hi wona macomrate se vanhu va d a a va tibyeli ku vona macomrate va tibyela ku ri veni i va political party se macomrade mo dya mali sweswi va twanana va va tsutsuma sweswi va ya va ya ka yin'wanyana va ya xava kona gezi nakho va ta fika va tlhe va endla xikweleti kwele va yaka kona va kha va kolota escom futhi futhi haleni a va sungula va hakela xikweleti ivi se va ta kota ku ya kwele va yaka kona loko a ku ri mina control wa wa lava va yaka kona a ni to fika ni ku famba mi ya hakela xikweleti xa ka escom ku sungula kho mi nga ta ta aka mina ina ku tsakala khandzeni ka matana le ka inkomu Minjhani Botpet? Mina ni vona vandla ra Khupe a ka ha ra ku ku ri ku fa ka rona hi switsongotsongo. Lembe leri taka a ri nge he vuyi na le palamende na sixty nine n'we yi nge ri kumi. Va tshiki va kha va tshiketela hi wun'we wun'we. Ku rhange xandla xa president xi tshika sweswi i muvulavuleli wa rona a tshika vandla ra copy ka ha ri hava hi to sala ku hlambanyisa ku to va matimu la Afrika-Dzonga ku kuze ku va na vandla ra copy ri nga simekiwa hi 2007 hikuva ri heleni hi mhaka makwanga inkomu Nhlekani i Nhlekani Botpat Khalanga na muhumelerisi mi pfukile na mina ni na problem ku suka la xili la ku na ndhawu leyi leyi xili leyi exi a yi tekeriwi nhlokweni mani n'wina mani pfuka yi va kona a ni tshama ni vona ku cinca laha tikweni le le xili la ku na patu loko mpfula yi nini a ku fambeki na tiphololite kun'wana ematikweni ti vekeriwini mara hina ve le xele a hi swi kuma na yin'we a hi tivi no hi wa hi nga tekeriwi nhlokweni mani n'wina mani hi kombela ku pfuniwa a mi ri na makhuva david kruger la xele tana na xinkwa fukadri kona na kumikhalanga Mina Mbekwa, Holobye wa Gezi yena Kgosientsi Ramokhupa u fane a tiyisisa leswaku switirhisiwa na mali leyi humaka ku suka aka Chayina leswaku yi ta pfuna xiyimo xa gezi laha tikweni ra hina swi tirhisiwa ehansi ka vurhonwani byo hlawuleka swinene leswaku a kota ku susetela michini hinkwayo leyi nga onheka ka switeji hinkwaswo swa gezi laha tikweni ra hina leswaku hi ta kota ku huma aka xiyimo lexi xa gezi xo tirha hi ku siyerisana. hikuva loko swi nga ri tani swi nga tikuma swi karhi swi tsan'wa kumbe ku yisa ehansi vurhangeri laha tikweni ra hina loko ku ri ho tikuma ha ha tirhisa gezi hi ku siyerisana kambe hi karhi hi kume mpfuno wa mali kusuka echayina inkomu
nhlangano na vayingiseri va munghana lonene Eh, mina na rata vutisa mani ka vativi va nawu hi mayelana na case i sweswo mixer wa munghana lona fm khume mune timinete ntsena yi bile awara ya khume nharhu um timhaka leti ta gezi na kavula ti na swivulavula swo tala na khensa swinene n'we mi nga hu rhumela ti-voice note eka nomboro yaleya ya hina ya ndhuma ku na muyingiseri loyi um i lava ku ni byela tin'wani timhaka ra vuntlhanu leyi enhlekani aye minjhani butsu epfukeni Minjhani?
minjhani wena inkomu um lan'wani mina ni vona ku ta vekanyana ma- mavonelo kumbe i xivilelo aka justice hoxo ya tiko kahlekahle why loko ingaku loko i ri ordinary person wa la south africa loko wo ze i va i tikuma endleni nandzu what whenever i endle wa ha ri xikolweni i ri na wa thirteen fourteen years sixteen kwalaya before i fika ka thirty five um ingaku loko ze i kandzisiwa tintiho a hi swaku a wa ha ri nchumu lero loko ri teni wa ha ri xikolweni a wu fanele u vhe ti tshikela xikolo hikuva a wa ha ri nchumu ku swilo leswiyani loko i hetalela i ya heta xikolo i ku i ya ntirhweni va ya fika va ku i na criminal record ku humelela yini ku ri ke ni lava hi rhangelaka laha tikweni hi voxe hinkwavo emabantini ende ve le ku holeka mali ya hina mara va ri mabantini mara hi eyi eyi
e-e mingisela mina a hi vulavuleni kahle phela a ni a vulavula ha hloniphana laha yo okay no okay rito rere eh rito rito rere kambe hambi swi ri tano na sweswi mi swi vulaka na sweswi mi swi vulaka a hi ntiyiso loko munhu a a tirhile xigwevo xa yena a a ivi se swi herile wa endla xikombelo va susa um swi swa swa ti-criminal record swa ndliwa sweswo kwala afrika dzonga a hi ka hi vulavula na van'wana va xiphorisa lava va kha va kombisa se leswi mi sungula ku phela mi vula onge ta swi ndliki yo hetelela hi leyiwa um hi vulavula hi employment ya youth loko vulavula hi nkarhi hinkwayo hi ku employment yi dlina aka youth ku nga thirty five thirty five years xana munhu loko a ri thirty six up to fifty nine years ku a ya pheyini la xikarhi laniwani i va a wela kwini hi tlhelelo ra employment na yona hi lava ku yi vutisiwa because always loko ndzi lava ku vutisa a ni a yi vutisiwi a ni ri yi nawu lowu vekiwa hi vanhu lava mi va voteriwaka hi n'wina se swi vula ku hi n'we mi fanele ku mi va byela ku mi nga wu veki nawu walowo hi ku a wu yi a wu yi yimeli kahle tanihi vaaki Eh, hi ku a ku na loko- yin'wana ndlela yo vutisa yona swi- swi- swi ti komba ingaku loko ze ku 36 hawa i nga zangi i nga i nga kuma ntirho from eh, kahle ke from 18 ku ya fika ka 36 ye- 35 years loko ze ku 36 i nga kumangi ntirho hawa a wa ha ri nchumu wo yima na yo pay Eh, i ntiyiso hi swona ni vulaka swona ni nge i vanhu eh, nawu lowu vekiwa hi mani wu vekiwa hi hi vanhu valava votaku va votiwaku hi n'wina se swi vula ku hi n'we mi fanele ku mi tlhela mi va byela ku hi n'we mai dawaya phela hi nawulo ku oh. fana na na na eyi eh tatana Mbeki va nge va nga kombisa timhaka tatana Mbeki va nga kombisa timhaka ta ku kuze swilo swa hina swi khinsama emhaka wa ku eh ku na milawu ya leyi yo languta ku ya hi ku eh wena i wa muhlovo muni ku u nga langutiwi ngopfu ku wena i na vutivi bya ku fika kwihi ehe ma yi vona mhaka munhu i na xikili mara i kuma ku xikili lexiyani unfortunately tinhloko ta vanhu a ti fani munhu i ya a kuma ntokoto hi malembe ya loko se a ku thirty three kumbe thirty four laha ka two years ya leyiwa wa ha ringeta ku maketa yi ku thirty six yi ku thirty five yi ku thirty six then ntokoto lowu a nga na woho swi vula ku ta tshama na woho a za a yimela pay hi ku laha ka thirty six ku ya fika ka 59 swi tikomba ingaku vanhu lava a va le ku phuxiweni ku va kuma mintirho ku phuxiwa munhu kusuka ka 18 ku fika a ka lexiwa xa 35 ntsena mara by the way mi ta hi kumela mi mi vutiselaka siku rin'wana
ni mi tibuta mina kes 0860002543 eh yingiselana ngana ku Africa wa vulavula ka munghana Lon FM na wo ya ku rhamba leswaku tisa tlhelo ra wena eh ra mhaka hi ndlela leyi un'wana mi yingiserile nhleka

a tsakani primary a ni swi twi o o o a hi i sunguseni. mi ri mi endla ti-assistant yini Eh. i tirha tanihi ti-assistant exikolweni xa ka mandlakazi a tsakani Eh, eh. Eh, se a hi swi hola hina tin'hweti timbirhi hi nga ri ku holeni leswi vulaka swa ku hi fanele hi nghena ka n'hweti ya vunharhu ya september hi nga holangi ene loko hi vutisa principal va hi byela ku a ku na mali xikolo a xi na mali eh eh se a hi swi tivi ku hi nga pfuneka hi ndlela yini hi ku swi le ku fikeni hi ya a ntirhweni masiku hinkwawo a hi na pulani yin'wanyana hi ku a ni hi fanele loko hi ya nghena a titlilasini hi va hi tsakini hi basini hi kota ku tirha na vana hi ndlela ya kahle se mara loko hi nga ri ku holeni swa tika
mi tirha na vana kumbe mi tirha na vadyondzisi a ni n'wi mi ti-assistant educator hi ta assistance mara hi va hi ri titlilasini na vana
mi ka mi ndla yini
hi pfuna mathicara hi tsela loko va fane hi va katsa ti-corrections ivi hi va khopela maphepha loko ku ri na maphepha lama ya lavekaku ti-question papers um na ku dyondzisa nkarhi wun'wanyana van'wani va hina va va ka va dyondzisa eh, mina mina maphepha yo dyondzisa a hi na wona yo hi leswaku ndzawulo leyi se yo va ku yi onheleni ka vana se yi dyondzisa na vanhu vo ka va nga dyondzi se na kwala xikolweni xa n'wehe kwala ka ka ka a- a- mi ri mani vito ra xikolo xexo i tekani primary tsakani primary inkomu sesi wa mina um siyani nomboro ya n'wehe na na muhumelerisi kwalano hi vona ku hi ta mi pfuna njhani ni tshemba ku ma tatani maringa va le ndleleni um vete va ta hi ndi kwala loko vo fika hi ta vhe hi va hi va vutisa oyko tsakani primary yi ndlisa kwini munhu wa dyondzisa vana a nga dyondzangi a nga dyondzelanga kasi kasi hi n'we mathicara mi byeriwe hi mani ku ri ti-assistant teacher ti ta ku dyondziseni vana oyko no no leya muholo sesi wa mina hi ta hi ta yi landzelela mo siya nomboro yaleyo hi ta kota ku vona ku hi mi pfuna njhani leyi okay mkhensiwe
inkomo sesi wa mina hayi khona no no a a hi yimeni nyana kwalano xikongomelo xa assistant educator a hi ku dyondzisa handle ka loko ri kumbexani i assistant educator u na maphepha ya ku dyondzisa kambe xikongomelo xa ku va ku ndliwa tiposo leti hi yo mhaka ku ku tekiwa swisiwana ku tekiwa lava nga ti-unemployed ti, ti graduates eh ka, ka vo ka va nga ri ku na mintirho ka swiyenge swo hambanahambana kwala mugangeni a a ku tekiwi hi mhaka ku loyi mudyondzisi loko va ku i assistant educator se vana va ya va ya dyondzisiwa hi assistant educator loko educator a ri kwihi

sungula ku se ti educator mi, mi, mi, mi kota no doja mi doja mintirho ya n'wehe mhaka ya ku ku na ti-assistant educator loko wo va i ri thichara i nyika assistant educator ntirho wa ku dyondzisa vana ku ve a nga na ntokoto wo dyondzisa vet i nyuma hi ku i le ku yiveleni tiko ra hina hi yo mhaka ni nga pfumeli mina va ku munhu loyiwani i engineer i dokodela ivi i fanele a dyondzisa metse a dyondzisa vana a va va nga tokotelangi ku dyondzisa vanhu valavo hey yeah a hi tweni rin'wana mingiseri lo nhlekani ahee bootpet na vayingiseri va munghana lonene
ahee papa ee ni twa mi vulavula hi yin'wana ya ntlhontlha la ku vulavula hi brics mara leswi mi nga swi vula mi nge ni nghena ka swona mhaka leyi mi hi vulaka bootpet i ntiyiso yi xandekile a ku fanele ku tekiwa lava nga pasa va nga vadyondzisi va va vona va ya ku va ya tirha swilo leswiwani se i mhaka leyi nga xandeka ko tekiwa munhu a xitarateni mi nge yaleyo ni yi tshika ni nghena ka ya bricks um kambe kambe a yi xande a yi xandeki a yi xandeki loko tekiwa munhu a xitarateni ku va ta pfuna ku ndla tikhopi loko mara a yi
a hi thicara munhu yaloye leswi mi ni vulaka swona a ku tekiwe loyi a nga dyondzela vudyondzisi a va assistant teacher because swilo sweswo a swi vulavuli munhu u va njhani assistant teacher a nga dyondzelanga vuthicara
kumbexani no swi tsakela a nga swi tsakeli yo ti tela hi mhaka ku ku na ku na muholo ee mhaka yaleyi xandzekile botphete i ku va ku kha ku ringetiwa ku la ku endliwa swilo swo ka swi nga vulavuli swilo sweswo a swi vulavuli so mi nge ni nghena ka ya okay mi te vila ku vulavula ka break eh la ku vulavula hi break eh ma vona mhaka ya breaks ya the dollarization leyi vulavula ku ri eh, dollar yi fane yi susiwa eh loko mo langutisa matiko lama mi langutisa ti-profile ta vona to fana na brazil brazil i tiko rin'wana leri nga na vusiwana a south america ende loko mo cheka kahle mi ta kuma ku ri tikhampani to tala ti le america ti ya kwele brazil ti fika ti endla business hi ku lava ku ta hakela cheap labor eh mi ta mi ta india mi ta kuma ku na le india tikhampani ta america ti tele ngopfu leti ti lavaka cheap labor eh mi tlhela mi ta kwala south africa laha ni nga ta vulavula hikuva ni kha ni swi tiva ku ti-shareholders ta reserve bank i vanhu ve le handle lava loko dola loko va lava ku rhandziwa vo yi wisa hi ku hi vo ti-shareholders vo teka timali ta vona ka reserve bank va tlhela va tlherisela so nyimpi leyi nga ta lwiwa yi kulukumba ngopfu um mhaka leya de-dollarization yi ta winiwa ku tikile hikuva ti-dollars hi tona ti nga investiwa ka matiko hambi ku ri china eh a ni tivi mi ta ni khomela bootcat ni nga yi vula khampani leyi mara ni khomeleni a ni le ku navetiseni ma yi vona nike ve ri made in china mara yi khampani ya le america se ma swi vona ku ri ho va ku lweni ka nyimpi na munhu un'wana loyi a nga na matimba henhla ka hina mara hi ta vona hi swona kumbexani loko vana va hina va ta va se va kurile nyimpi leyi ta kota ku yi wina because na loyi wa le we le india ve ri a yi america a kha a tilumaluma president ya kona se ma swi vona ku ri swa tikomba ku layani ku ta va kha ku langutiwa ku ri vanhu lava mi nge ni va ava loko ni langutisa na yona saudi arabia leyi va nge yi fanele yi nghena yi nghena yi nghena tikhampani leti nga saudi arabia ta muamerica so hey a mhaka leyiwani ya tika botset a no lava ku veka rero fu a a hi ringeteleni
na mitwa kambe va ri matimba ya ya dolara yan'wana ya tiyikisiwa ngopfu hi mhaka ya ku um ya oil ye le saudi arabia um mi ta tsundzuka ku um tiko ra saudi arabia minkarhi ya ku tala oil ya yoho yi xava a Russia leyi ya yoho yi tekiwa yi ya a America se i swin'wana swa leswi kumbexani swi nga hetelaka swi langutiwa ku ya emahlweni a yona ya ha ta tshuka um ya ha ta tshuka swinene na mi twa leswi mi vulaka swona lava tivaku lava tivaku dubai dubai ko va tiko ra saudi arabia mara tikhampani ta le america hi to ti nga investa mali yo tala ngopfu that's why mi kuma ku na loko ku kha ku lwiwa na na na na osama ben laden a va suka va ri kwele saudi arabia va na base ya kambe vona kambe lava kambe a ni ngo
kambe a swi nge vuli ku m- lo hi mhaka ku phela tikhampani hambi ti investini a ni na to tikhampani letiwani ko investa ka toho hi swo swi ndlaku ku ti va na mali se a swo vula ku ti to vhe ti ku kakatsuku ti ku ta famba a- atikweni ro karhi hi mhaka ya lexi hi ku na to ti lava mali vinyi ti-shareholders ti lava mali ma hi va mhaka ku- ndza ta ndza ta mi tsundzuxa yin'wani ya ministara loyi a nga tshama timinetse nyana la south africa lonkulukumba rupert a ku mali ya mina ni teka hinkwayo ma vona matimba ya mali um eh, mukulukumba president zuma va vhe va n'wi susa ministara ya fund ro yena so matimba ya mali ma karhata mm, mm. ma karhata ngopfu loko mi langutisa na lula da silva yaloyi a nga vuya a khomiwile hikuva a vulavula sweswa swa tilula momente amerika yi nga swi lavi se eh, swa karhata a yi tivi mara eh, a hi ringeteleni makatleni ni khenseli potlep
xi vula tani xitsonga na khensa swinene kwalano ka ku ndzhwalo va ringetela la ko tani eh, a hi ringeteleni hivo
ni khenseli swinene vutomi na khensa swinene 0860 002 543 u yingisela nongonoko afrika wa vulavula ka munghana lonene fm ku haxela wona twi kusuka la a- a- a- a- a- a giyani a- aka masingita mall hi ndlela yaleyo va ri ni mitsundzuxa ku munduku ku nga siku ra makume mbirhi ntsevu ra n'hweti leyi nga ka yona eh, ya mhawuri lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi nharhu laya a eh, afnb stadium mi ta va mi kha mi kuma ntlangu exikarhi ka kaizer chiefs na amazulu ku ta va kha haxiwa twi hi vaseni nkosi yami eh, eh, va kha va fambisana na jafta rikhotso eh, hi ndlela leyi ntlangu lowu nga ta va wu languteriwe hi mahlongati eh, ka siku ra mm, eh, r- mugqivela kasi hi sonta mi ta kuma ntlangu exikarhi ka eh, royal am na ts galaxy eh, yi ta va mi tisela yona the 3d eh, commentator a fambisana na hlayiseka robert mate hi sweswo hinkwaswo eh, loko hi la ku ta hi tlhelo ra swa mitlangu ngopfungopfu ka ntlangu wa bolo ya milenge ya afrika dzonga se wena u ri yini ke 0860 002543 eh, nkarhi wu hayi ka ha ra nkarhi ncinda na hi chayisi nongonoko lowu a wu tisiwa ka n'wina hi ku- hi ku tinyungubyisa eh, hi munghana lona fm wu humelerisiwe hi ncindani eric mabasa kasi ke hi famba swin'we ku fika sweswiwani se nongonoko wa dzuma na mina wa landzela na ike ngoveni a fambisana na mchangani kasi ke handle ka sweswo mingiselo wa mina ike eh, ni nga ta byela ku ike mike maringa a nga kota ku hatsa a fika a heta vhe n'wi vutisa leswi swa le tsakani primary eh swa ku hikokwalaho ka yini ti-assistant educators va nga ri ku holeni eh hi ndlela yo yoleyo kambe ni tshemba ku eh, sesi lavaya loko va siye nomboro laya muhumelerisi ta ringeta ku hlanganisa na vona eh ku kota ku vona ku xana xi ku yisiwa ku yini emahlweni hi ndlela yaleyo handle ka sweswo vana siku lerinene mi tiphina hi ku yingisela munghana lonene fm ku hela ka vhiki ka n'we na valanga va kwala tlhelo ka n'we a ku vi kahle ka ku dya ku engeta ni khalanga pet mathevula tata